Me nua bi bɛslaa me na ɔka kyerɛɛ me sɛ ɔbaa pa mehwɛ wo previous toguɛ recipe no nti mesrɛ mepɛ sɛ wo ma wo yɛ bi ma me na me deɛ na mpɛ sɛ wo yɛ no ɛnfa kosua nka ho. Yɛ madwene sɛ meba bɛ share recipe yi ama mo nyinaa mo nso moasua na moakyerɛ atoɔ de aka mo recipes ho nti wei no ne yɛ no ɛnyɛ den koraa ɛyɛ similar to first one no but difference kakra a ɛwɔ mu no yɛ kosua no. Nna afei so so no yɛ makii sure sɛ dough no mu bɛyɛ den. Nsɛ obi wɔ hɔ nom a ɔpɛ ne togoɛ no in a soft side ɛna obi nso wɔ hɔ nom a ɔpɛ sɛ togoɛ no yɛ very chewy, ɛyɛ den, wahu ahaa. Nti saa recipe wei sei no deɛ ɛbɛyɛ den wɔ that side no. Previous one no na ɛyɛ mmerɛ nti sei na meyɛɛ me deɛ no. Enti ɛha sei no yɛde yɛn flo a anaa yɛn sam no ne yɛn nneɛma no nyinaa gu mu wie no, ɛnsɛ sɛ wohwɛ a dough no ɛyɛ den wɔ ha sei, oh, mm, yɛ mixie no ɛyɛ den. Wesi take bi bɛyɛ 25 minutes ɛna mede mixie yɛ. Wesi no sɛ ka sɛ wode wo nsa ɛyɛ ne di a ɛbɛkye, ɛsiane sɛ dough no mu ɛyɛ den. Yɛpɛ sɛ sɛ yɛbu mu a ɛyɛ twann, oh, aha, nti no ɛno saa no woyɛ a ɛwɔ sɛ woma wo dough no mu ɛyɛ den. Sɛ ɛyɛ mmerɛ a, ɛbɛyɛ te sɛ donut, soft donut, ahaa, nti na ɛwɔ sɛ woma ɛmu yɛ den. Nti wotwitwa nso so a, na woa make sure sɛ wotwitwa no nketewa, ɛsiane sɛ wei no, ɛnam sɛ dough no yɛ den nti no, ɛbɛtu, ahaa, nti no ntwitwa no kɛse bebrebee. Ɛnyɛ saa no koraa nso bɛsaa boa ama wo dough no tu a, atumi aben ntɛm ɔkyea. Nti na abɔnten no ɛhye nti taking me bɛyɛ thirty five minutes ɛna ɛ double yɛ. Wohu sɛ yɛtwitwa no nketewa no nti na double ayɛ kama paa. Wode wo nsa mia a na aba soro ɛno kyerɛ sɛ wo duro no atu kama paa. Nti mewie na mede m'anwa sii so. Ɛna ha nso yɛ adeɛ a ɛho hia yie paa. Ma doo no nto ne bo ase ntu. Edepɛnde wɔ the way a wo weather no si tse a beebi a wowɔ no. Sɛ wo deɛ no ɛɛhye a, ɛnkyɛ na atu. But sɛ emu onwin a, ebe take long time but ɛma woba mu mu. Nya aboterɛ ma no. Ahaa nti ɛhɔ no nyɛ yie paa. Ɛna anwa no nso sɛ worekyea make sure sɛ anwa no nyɛ hye bebrebee. Sɛ woma anwa no heati bebrebee na sɛ wode kye a, wobɛhu sɛ wobɛwie no na. emu no ammɛn, na ɛho no abɛn, but anwa no anyɛ hye kɛse na de tum a, wobɛhu sɛ ɛdeda mu saa na ɛno ara sɛ ɛrekye, ɛno ara sɛ nkyeeɛ, ɛnso na ɛrekye o, but wobɛhia time, mm-hmm, nti nkakra nkakra saa na wodaadaa no, na woyɛ no sei, na wode fa ha, wobɛhu sɛ wobɛwie na ne nyinaa ahye kama kama kama kama. Enti agya no anyi so gya no bebree. Ne secret kakra a ɛwɔ ho ara ne sɛ ma no ntu. To wo bo ase ma no na wo doo no ntu. Ɛna afei nso so deɛ ɛtɔ so mmienu, agya no ma no nyɛ hye bebree. Ma ɔyɛ mhyehyew sɛ ɔde tum asɛ nyɛ hye a, ahaa, ɛbɛyɛ okay. Nti deɛ ɛhia ara ne sɛ wobɛyi so low heat no. na wato ne bo ase, na wamenakye, ɛna wanwa no nso no, ɛwɔ sɛ ɔfa kɛse, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wode kye a, biribiara bɛfa level kama. Nti ɛwɔ sɛ wonya aboterɛ paa, sɛ woreyɛ togoe recipe no a, ɛwɔ sɛ wonya aboterɛ. Nti no wobɛhu sɛ wobɛwie no na ayɛ brown, na akye kama, na ayɛ fɛ. Ah, mese wei, togoe mewie, m'adamfo no ani gyee ho sɛ, wadi ho adanseɛ saa, so wo a paa, wonim togoe yi deɛ m'ani agye ho paa. Enti bio no sɛ wopen sɛ ɛyɛ den na ɛmu no yɛ stretchy a, mfa kosua nka ho. Sɛ wopɛ sɛ ɛyɛ mmerɛ na ɛyɛ te sɛ donut side no deɛ na wode kosua baako ato mu na ɛno no wokye a wobɛhu sɛ ayɛ soft ama wo ɛwɔ hɔ. Enti meba bɛbu mu na woahu deɛ wei si teɛ. Wohu sɛ wei no yɛ more stretchy a, wahu? Mhmm. Saa no na yɛpɛ. Nti wei no ɛmu ayɛ den. Nti basically no ɛte sɛ paanoo. a wɔakye, wahu, ahaa, nti saa na ɛteɛ, sei pɛpɛpɛpɛpɛ na yɛpɛ no, nti no I hope sɛ video yi ɛyɛ very useful, nti sɛ wo try recipe no wɔ fie a na woyɛ bi a na wa tag me na mehu the way a wo nso de no ɛsi yɛɛyɛ. Mɛfa akonnwa wei so mada obi biara ase Wɔn a wɔn subscribe yɛ mo a wɔn share meda mo nyinaa mo ase mo a mo yɛ new mo a mo yɛ old meda mo nyinaa mo ase sɛ mo support bapa recipe sei ɛna me me to gwe abere a memfa kɔhyia ɛnka ho baabi biara ase wɔne gye video yi ho a na wahyɛ na wafollow na wa like ɛbɛ sɛ ahyia Every day, good meals go give healthy life. If that's so, you have to cook good meals. When I'm on the fast and I want to break the fast, it be only delicious meals I dey feel.